Behlawi tui taka bei dan sa um tel lo a, bei dan kan en ho ve leh thung dawn a ni. Video hi tawp thlengin min lo en sak kul a, in lo siam ve leh theuh dawn nia, behlawi hi hei a thar tha bawk a, a no tha bawk a, a tui hle tura a ngai ang aw, bawkbawn chansa tuiah ka chiah chuan behlawi pawh kha ka mal a, ka sil fai vek tawh a, kan beihna tur belah khan soda fian te khat tling lo hret ka thlak a, Chuan tial fian te khat vel ka thlak ve leh bawk a, uluk deuhin hei hi ngun deuhin ka chawhpawlh a, hetia ka duh tawk a ka chawhpawlh hnuah hianin tui ka laih lut chauh dawn a ni, soda kha tlem deuh hlek ka ti a chuvang chuan tlem kha kan thlak belh a, kan han chawhpawlh leh nawk nawk a chuan tui ka laih lut a, tui kan laih luh hnu pawh hianin kan chawk leh nawk nawk dawn nia chuan hmarcha pui kan thlak ang a tui daih lai hian. Thak lutuk lovin ka siam dawn a, ka nu hian thak hi a ngam vak lo va, chuan alu pum khat ka thlak bawk a, chan sa tih hian ka han chuang sau bawrh bawrh a, hetia tui a rawn sau bawrh bawrh hnu hian kan bihlawih silfai sa kha kan thuai sawm anga kan thlak ang. Thenkhat chuan thuai sawm loh pawh hian an thlak thin a, mahse thuai sawm hianin kei chuan a zawr tha duh zawk ka tia chuvang chuanin ka thuai sawm a, duh lo tan kha chuan thuai sawm loh pawh khan a theih vek tho a ni tih hian kan thlak zawh hnu hian kan chawk pel deuh nawk nawk anga Kan chawk deuh nawk nawk dawn tih na ni chu, ti hian hei a lo chau leh ta bawrh bawrh a, a liam loh nan hian kan vil deuh reng dawn nia aw, kan chawk deuh reng dawn nia kha tawkin Behlawi be hi chu vil uluk a ngai a nia. Chuan Behlawi kha tlema zawrh deuh hlek hnua khan bawkbawn kha ka thlak a, a chhan chu kan bawkbawn hi, kan bawkbawn kan ti deuh kher aw, bawkbawn hi a hmin hma a, a kawi duh em em a chuvang chuanin Behlawi tlema ka chhuan deuh hlek hnua khan ka thlak chauh a ni. bawkbawn kawi kha ka duh loh avangin chi a al tur tawk ka al leh a tih hian ngun deuhin kan chawhpawlh leh ang soda hianin ka duh aiin a hneh loh deuh hlek a chuvang chuanin soda tlem kan thlak belh ang hei soda tlem tak tak kha ka thlak belh a tian soda ka thlak belh hnu hian ngun deuhin kan chawhpawlh leh a. Ka duh dan takah chuanin behlaw hi sahum nena bai hi tui ka ti ber a, kei chuanin sahum nena tui pawh deuh phat a han bei tluk a, tui hi chu awm lovin ka hria a, mahse sahum tel lo pawn tui takin tel nena bai ve theih thauh a, sahum duh lo leh ngaina lo leh sahum awm lohna hmuna awm te tan khan he video hi ka rawn siam a ni aw. Tihianin hei kan hmuh ang hianin behlawi pawh zawi tha tawh a, hmin tawh a, ka duh tawk tawh a, ka suan dawn hnaiah hian bawk hnute tlem ka thlak a, bawk hnute hian a thin hnuah pawh. hemi kan beiduk tur hmel mawi lo tur kha a veng a a chhin hnuah pawh khan kan bei hi bei thar ang mai khanin a paw phat anga tihian hmel mawi takin a awm reng dawn a ni tihian kan be hlawi bei chu kan lo bei zo ta hei kan hmuh ang hianin a hmel lan dan hi a mawi em em a a hmel lan dan a mawi ang bawk hianin a tui em em a ni in lo siam ve theuh dawn nia tuiin tih ve ngei ka ring awle tun tum video atan chuanin duhtawk leh phawt ila. Video leh pekah kan za vaiin eitur tui tak tak te nen kan inhmu leh theuh dawn nia.
Pawpawma hei a en lo an che la a hla zau aww nana aww la tawh e la khalh phei rawh le umm a thiam a nia hei aww la hawi teh le umm a thiam a thin aww woo.